Oh, yeah, ma, eh, yeah, ma, yeah, mama, mama, yeah, who say, I say, na, yeah, boy, ma, eh, or mine, of course. Yẹn yà ayé tìmẹ̀díẹ̀ nyinaa nto asẹ́mi maa fọ ní unit committee fọ so. Ẹsẹ̀ yẹn yẹn yẹ asẹ́mi maa n'asẹ́ yẹn yẹ unit committee no. yɛsrɛ yɛsrɛ mu yɛboa na dwumadie no ɛkɔ so ɛwɔ yɛn man mu anaasɛ yɛn kuro yi mu oh ma ma ma ma bɛkyɛkyerɛ nneɛma bebree because nneɛma bi wɔ hɔnom a nyɛ mu anka yɛnim for instance sɛ ebi a ɛɛ wɔn kɔ asɛm sittings a ɛɛ ɛyɛ sɛ wɔn ma wɔn tumi ba ɔman no ahyia. anaasɛ wɔn ka kyerɛ ɔman na anaasɛ individual so no saa nneɛma nyinaa ama yɛhu nea mo ka nyinaa nti aboa yɛn yɛnim yɛnyɛ nimdeɛ foforɔ abɛka ho aboa yɛn paa yɛn adwuma a yɛdi pɔtee ne dɛ yɛhwɛ abra asɛbukɔ amankase ɛwɔ kurow nkokonkokonkonko ahebien eduosia-ebiasa. Ntsi ɔyɛ asamer no hɛn asodzi dɛ kurow biara ne hiadze no yɛhwɛ na yɛyɛ na yɛdze ma no. Na ɔnam dɛ kurow no so ntsi, yenntum yɛnnyɛ ndzɛmba a ɔwɔ dɛ yɛyɛ no nyina wɔ at a time, yɛyɛ no nkakrankakra. Mebaa nnkyɛree. Abrodu Nkwaha, ɔyɛ district capital nso first no na me kɔ aspiti hɔ a mo hu dɛ sɛ obi eh, ɔkɔ hospital na sɛ ɔyɛ emergency a bɛkɔ no dɛ dɛ fam hɔ a ibi sɛ ho no a wɔsi wɔ nyi emergency ward nti mo de to mo akoma do paa dɛ mo ba dɛm adze no mo hwɛ sɛsɛ a me kasa yi wɔ asata asɛmrɛ no asa ahyɛ asa a Wɔyɛ emergency ward wɔ hɔ ɔnkyɛ biara na wɔawie kɔ kwan bi so da ha bridge bi wɔ hɔ mmofra fa do kɔ skuul paa kaal ɔnam wɔfa ɔkɔ bongo wɔyɛ bridge no culvert no odur beebi no wɔgyae ntsi nna yɛnye hɛn adwen yɛ hɛn dɛ wɔbɔtoa do wɔanntoa do ara mber bebree. Ntsi mebaa no muhun dɛ ewɔ hɔ ara na wɔafora dɛ bregye no asɛe ma mbofra no rotɔ nsu. Ɔda m'akoma do paa a nta maala nka dɛ ɛɛ afei ɔapɛ mu na dɛm bregye no so kaar no tum fa do na ɔdze kɔ ɛɛ Bongwo. Bongofo seesei wobenya kwan no ad kwan no bɔdwam ama hɔn. Aber do Kwaha so yɛ district capital. Ɛyɛ kaar kwan wɔayɛ bi aka bi ɔnnkyɛ bi deda Nyame n'adom a highways fo fram dɛ ɔyɛ Wukuda Wukuda Nyame yɛ adom a Wukuda highways fo so wɔreba na wɔabɔhwɛ ɔyɛ Abrodunkɔ town road ekurow no ofi ha kɔ ofi Nkwanta na hɔ do kɔ Abroman na ofi Edumasa ɔdze besi aha Ankrefii no hɔ na ɔdze besi ha no so highways fo wɔama me assurance dɛ ɔnnkyɛr biara no so wɔbɛba abɛ dɛmara ɔnam dɛ kurow no kurow no dɔɔ so aber a Seboko amankasa kurow no dɔɔ so dze nkakra nkakra nkakra merekasa yi.
Na mepɛ dɛ muhu dɛ ɔbaa yi oehu dɛ kurow mu ha adan a ɔwɔ ha yi ne nyina na nna ɔreka ntokura to ma ɔbɛyɛ aban abenya sika. Ne nyina na ɔma sɛ wɔ hɔn a wɔgye ho sika ba pɛ hɔn dɛ ana obi hwɛ mu a ɔno ntua, na adadafo yi ara na yeetua kɔɔtɔ. So yennyim no dodow? Na yegu do ara yɛrekan, yɛrekan, obiara botua. Osiandɛ mehun dɛ sɛ aber do nkwakurow a ɔwɔ ha nyina dze kɔ tatsi, ame metse tatsi, ɔdze kɔ tatsi no nyina no, sɛ yesi obiara tua sika five cedis mpo a, ɔyɛ sika paa. Ntsi yɛdze ndzɛmba egu akwan mu a, yɛ yemmpu saara yɛ mma dɛ yɛbɛka akyerɛ wo dɛ, Ana wo dan no a etse mu no, tua five cedis. Yɛbɛma yedzi kan. Yɛabɛkyerɛkyerɛw siantsir a ɔwɔ dɛ dɛm sika no itua ma aban. Yɛbɛma obiara ɔatse no ho ase na yeehu dɛ sɛ obi rutua sika, metse me fie, maa mesi me dan, bi a sɛ itua me a mobotua ntɔkɔtow dɛ, mobotua ntɔkɔtow dɛ, ena ana ɔwo sii ma m'? Yɛbɛkyerɛkyerɛw ara ma ehu siantsir a ɔwɔ dɛ dɛm tɔkɔtow no. Ikyia, ansa na yaahyɛ ase dɛ yeetuatua hɛn mfitsir prɛko pɛ, yɛbɛgyina hɔ yɛnnka nnkyerɛw dɛ obiara ntu otakwato. Yɛbɛkyerɛkyerɛ mu, yɛ etse ase ansa na etua, ansa na mpɔtɔ ibisa me asɛm no a, ma ɔtse hen anaa ma eyɛ adwen yie a, ma ɔtse.
Enti Assemblyman biara no, onni committee biara mu koraa baako anaa mmienu deɛ ɔwɔ mu. Enti committee biara a ɔwɔ mu wɔ Assembly no, ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ dwumadie a wɔredie no, ɔyɛ dɛn? Ɔde ne ho hyɛ mu na ɔdi bi de boa Assembly no. Sɛdeɛ mekaeɛ no, ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ. Sɛ asɛmblini kɔtena ase a, ofi asɛmbli pa a, obehyia ɔmanfoɔ, na nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ hɔ no, ɔde bɛyɛ dɛn? Ɔde bɛto wɔn anim. Na mpɛn pii no, deɛ yɛtaa hu na yɛte ne sɛ, ɔmanfoɔ bɔ asɛmblimanfoɔ and assembly members ama asomboɔ sɛ wɔfiri assembly a wɔmmɛka hwee nkyerɛ wɔn. Wɔn nso se wɔba na wɔmfrɛ ɔmanfoɔ a ɔmanfoɔ na ɛma. Enti mom yɛnhwɛ saa adeɛ yi yie.
Asɛm no ma se, Wɔ dɛ wɔnye ahemfo no yɛ nkitahodzi anaa? Mapa mo kyɛw. Wɔma yɛntsei ne yɛntsei ne yie. Yɛn nanandom wɔn amam amambu nhyehyɛ wɔ hɔ ɛna assembly members yɛ aban nananom wɔ hɔ dadaada ɛna aban nso wɔ hɔ. Assembly Members League tumi yɛ biribi bere a nananom wɔn adwene nnam. Yɛsrɛ hom, ber biara a ɔwɔ dɛ nsɛwdzi nsɛwɔso, wɔbɔ mpu na mpu, wɔnye nananom wɔnye hɔn dwen dɛm ndzɛmba yi ho, siantsir na nananom no wɔwɔ kurow n'ala mu. Na sɛ ɔbɛba no dɛ Assembly Member riyi dzi dwuma bi wɔ ne mpɔtam a, Na na awo kurow no nnyim ɛ, nna ɔwɔ manyɛmba bɛyɛ kakra. Ntsi yɛbɛserɛ hom dza wɔayɛ dɛ wɔyɛ nye dɛ ber biara no wɔnye nanaanom mbɔ mbɔdzen ambɔ mpunampu na nsusui biara a woesusu no wɔnye hɔn nkyɛ ansaana wɔabɔ mbɔdzen na wɔayɛ edwuma na aboa hɛn.

Yehu sɛ ntsɛ kor, sɛ asɛm no ma no hɔn dzi no dɛn osi hɔ dɛn dɛ yehu, because saa wiadze ha ama agow atɔ hɔ dɛ wo sɛ nyimpa tɔ no sisiara a, onntum san nnsoɛr. Ne nyina ohiahia dɛ nkyɛ wɔba a yɛnye hɔn bɔdwen ho na woeetum wɔakɔ. But wɔ mma, yɛara so yenntum yɛmmpa ho na yɛanndzi hɔn ekyir na yɛnnkɔ, ɔba no ma nna kyerɛ yɛammfa enyidzi so ammfa amma ho. Ntsi yɛserɛ paa wɔnye hɔn nkasa na bosoom biara yehyia a wɔmbra na yɛnye hɔn ndwen ankasa na wɔnya kwan nkɛka nkyerɛ hɔn na wɔnyɛ yɛn yɛyɛ mma mma hɛn. Ɔtoa do bio so, nna yɛreka biribi fa ayi common fund no ho. Ɔnam dɛ wonnya biribi pa sika papa bi mfa ntua nkɔ ntsi, common fund a ɔdze bɛba biara nna osua. Abodunkɔɔ so, ɔyɛ kurow a ɔsõ ankasa, ɔyɛ district capital. Market a nna ɔwɔ ha mu no, nkyɛ yɛserɛ dɛ mpanyimfo no wɔaboa hɛn ma yeedzi, iyi dze so yɛdze bɔn koraa a, hɛn nyina yebotum yedzi bɔn ma ayɛ yie. Yɛaka ho asɛm akaakaakaaka a wɔmma hia no yie papa biara, ntsi yɛbɛserɛ hɔn dɛ wɔkɔ a wɔnye Asamblefo no nkasa, na ha yi ara na sɛ wodzi gua no a wɔgya ticket no a, wobotum ayɛ common fund kɛse ma ayɛ yie. Meserɛ hom, meyɛ a wɔnka nkyerɛ hɔn. Okwapa, No so me kɔsra me bisa nye dɛ, enya biara sɛ mobɔkɔkɔ na nye kuw no mu a, nkyɛ enya biara sɛ bi no ba a, wɔma obi a ɔyɛ yie anaadɛ wɔma obi a ɔyɛ yie.

na meyi ano. Ɛyɛ sɛ wobɛwɔ ekuo no mu, ɛfiri sɛ nnuro no yɛde brɛ mo a, yɛde ma ankorankorɛ no a ayɛ a na ne dua no yɛ den. Ɛno nti na Kokobot. asi ne gyinae sɛ akuafoɔ no monyɛ dɛn monka mo ho mmom obi da mo ano sika gyegyeɛ no ɔbɛhwɛ agyegye to ahu na ɛba duro no anaa fertilizer ne tua a wɔn nso ayɛ dɛn wɔn nsa aka wɔn sika na yɛatumi akɔfɛ bi ne yɛde abrɛ foforɔ na afei ɛbɛba no nso yɛayɛ dɛn yɛde ama mo Enti sɛ ɛkɔyɛ ankorankoraa no a, ɛyɛ a na sikagyeɛ no yɛ den. Ɔgye wie a, mɛtua, ɔntua. Wohwɛ Ghana ha a, cocoa spray yi ne ade no, Casprofoɔ na ɛde baeɛ. Yɛmaa Caspro adwuma no guiɛ ne sɛ, akuafoɔ a wɔmaa wɔn fertilizer, wɔguu wɔn afuo so maa wɔn firii nhyehyɛeɛ no kɔyɛɛ sɛ, wɔyɛ a na wɔte wɔn kookoo no a, na wɔayɛ dɛn? Wɔatua ka. Wɔnteeɛ no, ɛno ara no no. Ɛno nti, me maame, mɛsrɛ wo sɛ, fa wo ho hyɛ akuafoɔ kuo no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi ba a wobɛnya bi. na ne tua no nso wɔatumi agyegye sika, ɛno nti na wɔayɛ saa nhyehyɛeɛ no. Ɛnte saa na wogye di sɛ wobɛtua a yɛde ba no wɔ sika na wobɛtua a yɛbɛma wo. Saa na nhyehyɛeɛ no teɛ.
Yoo, ɛɛ, Nana ka asɛm bi fa igua no ho. Pam dɛ, obi dzi kan bisa ho asɛm. Na dza yɛserɛ no yɛkã nye dɛ, Hwɛ, sɛ yɛyɛ kor a, yebotum ayɛ edwuma biara a ɔwɔ dɛ yɛyɛ wɔ ɔman yi mu. Ntsi wɔ gua no ho asɛm no dze, yɛbɛserɛ asɛm no members nanaanom wɔmbɔ mbɔdzen ara wonhyia na wotu mpanyimfo binom wɔnkɔ assembly na wɔnye hɔn nkɛdzi misese ma ɔbɛyɛ a, Bi a hɔn so wɔwɔ mboa bi a wɔdze aboa. Dɛm na obotum ayɛ. Ɔnnyɛ dɛ ankorankor bi oenya n'asɛm dɛ ɔnoarankasa ɔrekɛkã. Ahoɔdzen biara nnyi mu, na mbom ɔyɛ kok a wɔbɔ mbɔdzen ara wɔbɔ mu yɛ adze kor na wɔtu dɛm anamɔn no a, nna ɔbɔboa. Afei so yɛserɛ. Sɛ bi a, na yɛrepanyin kɔ ne kaa gɔta bi a ne mu asiw na assembly members yɛsrɛ ho. Yɛdzi kan yɛaka no dɛ nanaanom ɛɛ wɔbotum wɔabɔ dawur na mberantsɛ assembly members nye mberantsɛ akyɛ dɛ wɔbotum wɔadrive nyimpa no force annyɛ dɛ force dɛ wɔrehyɛ hɔn na mbom wɔbedzi hɔn enyim na wɔayɛ mpuntudwuma. Enti na ohia bere biara wɔbɛma wɔn nyinaa wɔn adwene ayɛ ko na anamɔtu biara a wɔbɔtu wɔatum wɔatu. Enti yɛbɛsrɛ Assembly Members n sɛ biribi te dɛm wɔ hɔ a wɔmmɔ mmɔden ara na wɔnka wɔn adwene bɔ mmom na mputu no ɔmmra Abura Asebu Kwaman Kɛse, yɛn District Capital anyi. Yɛnnyi beebi fofor bio aber do nkɔ hɔ ara nye dese capital, na ɔwɔ dɛ yetum yɛyɛ edwuma ma dese capital yi ɔfa ne tampafura, na ɔyɛ koryɛ na yebotum yɛayɛ. Ntsi yɛserɛ bnanaanom wɔmboa na Assembly members wɔmboa yɛn dɛm kwan yi do. Mede kakra a ɛka ho. Yɛbɛsrɛ yɛn nuanom honourable anuonyamfoɔ sɛ, yɛn nyinaa yɛnim sɛ mo ne mo unit committeefoɔ, berɛ a aban de new local government act ne baeɛ, district assembly concept baeɛ no, kakan no na nananom wɔ town development committee, wɔwɔ adwuma asi, ɛnɛ kuro biara ni hɔ a, Town Development Committee wom, they cease to function. Eti yɛpa mo kyɛw, honorable, yɛpa mo kyɛw ne deɛ mu. Mo ne nananom ɛni nsawɔsoɔ na mo mɔ mmɔden sɛ nneɛma ɛhia kuro no mo bɛyɛ ama wɔn. Na deɛ mesrɛ nananom nso ne sɛ, Afe a ɛbɛba no, yɛn nyinaa yɛnim, yɛrebɛto aba foforɔ. Nananom nso, ɛyɛ a yɛsrɛ mo, montena mpatadwa so. Wobɛhwɛ nananom no nso, assembly man mmienu a ɛregyina no, na nananom akɔgyina baako akyi. Wobɛhwɛ deɛ yɛgyina n'akyi no, na wɔanya. Wei na de ɔhaw no ba. Nananom candidate no annya, ɔbaako no na nyaeɛ, enti day one no ɔne nananom te adoa nwoma so. Yɛsrɛ mo ɛɛ next year yɛbɛto aba, yɛhwehwɛ sɛ nananom yes next year yɛbɛto aba ayi assemblyman foforɔ foɔ. Yɛsrɛ nananom sɛ ne die mu ara montrɛ mpɛtɛdwa so na obi a ɛbɛba no monye no na mmom monnyina binom akyi. Na mo nkɔ agency binom ɛkɔba saa deɛ a, agency no nya pɛ, ɛno na ɛtaa de ɔhaw no ba no. Meda mo ase. Ɛyɛ the last two eh. Unit committee chairman but hia sɛ mɛma na wɔdu bɔ ha no nyame nukurɛ ni ni wɔkɔ sitting bia wɔnka nkyerɛ obiaa. Nna wɔba so a no so ɔmmbɔ obiara amanneɛ, ntsi ɔyɛ mbra dɛ wɔyɛ dɛm ma ɔyɛ yie anaa? Kwasɛm no koraa mmpɛ dɛ mibisa no dɛm. Yɛn na ɔman no wɔ toilet a ɔwɔ asamɛma no bi n'ase, ana nankotsee no otum fa obi tsena hɔ ɔnye no hyehyɛ ɔdze sika dɛ bi a bosoom ma mboa million ɔnhwɛ no mfa ma ɔda bi a tua one point eight?

Wɔba a, wɔka no te dɛ ɔyɛ ma hɔnankasa na woridzi dwuma a ɔtse dɛm. Me ngyedzi dɛ ɔno so bɔboa ma ɔman no ayɛ dɛn? Etu mpon. Ntsi sɛ ɔnnyɛ mbra adzedze a, Masters taa Ghanafo na ndɛ wɔnnyɛ asaano nyina na wɔaka abɔ mu a woridzi dwuma a ɔtse dɛm. Wɔnhyɛ asaano ma mbasin ma obiara fi dɛ ɔrokɔ asetsena biara a, ɔbɛka akyerɛ ne electoral area no dɛ ndɛ yɛrokɔ setsen Ntsi eba asɛm na ɔka hom a mokɔ a momfa nkɔto asamber n'enyim no wɔnyɛ mma hom, na wɔkɔ no ma asamber so bɛkã akyerɛ hɔn no, wɔmma wɔbɔnyɛ amannyɛɛ dɛ, Dza yɛkɔree a asamber no kãe ma hɛn nyina yɛagye ato mu a yɛrebɛyɛ ama hom no, sɛ amma no dɛm dze a nna nkyɛ dwumadzi a woridzi no wɔ ha no, menngye nndzi dɛ ɔdze mfaso biara bɛba ma mpontu anaa abrasɛm mu kwaman kɛse. Siantsir nye dɛ, ɔpanyin no kasa a ɔyɛ dɛ so kã me dze agye ha. Kwan biara a ɔdɛ yɛfa do ma capital no tu mpon, ɔyɛ dɛ yɛkɔ do dɛ yɛbɛyɛ no ntsi, yɛbɛyɛ na wɔma wohu dɛ ndzɛmba biara a ɔyɛ nsu na egyanan bi a ɔwɔ kurom ha no, mowɔ gyedzi dɛ ɔwɔ hɔ ma ɔman no nyina, yɛnye hɔn nyina na yɛyɛ ho nhyehyɛɛ. Ntsi ɔremmba ndɛ Assembly man bɛfa dɛm ho kwan no abɛhyɛ n'abotsen nkotodwe mu, na sɛ odzi dwuma anaadɛ obenya biribi dze efi mu a, ɔbɔkɔ ɔnankasa no hɔ, mbom sɛ ɔhaw ba ho dze dza ɔno ɔman no mboa ma odzi dɛm dwuma no. Menngye nndzi dɛ ɔwɔ nhyehyeɛ a ɔtse dɛm, na sɛ ɔwɔ mu so so a, nna wɔnkyerɛ mma yehu. Sɛ onnyi mu so so a, wɔma yehu m'asɛm no ma sɛ so wɔntse ase. Megye dze dɛ woridzi dwuma DCE wɔ ha, ne mpanyimfo, hɔn nyina wɔa me dɛm, na wɔnkyerɛ mma mma se wohu dɛ kwan a wɔrefa do yɛ no kwan nye no. Ɔyɛ no kwan so a wɔnka na ɔmma amfomso biara mu. Mma me serɛ wo. Gyesi dɛ
questions a ɔbɛn nyinaa deɛ questions a ɔfan assembly members ɛna bi a wɔkɔ ɛɛ wɔkɔ sitting a wɔnye ɔmanfo no nhyia megye dzi dɛ ɔyɛ mɛrɛ gyina boss ɔkasa ɔse ɛnye no ɔmanfo yi so yɛwɔ asɛdze a ɔwɔ dɛ yɛyɛ no yɛdze boa wɔn sɛ sɛ yɛhu dɛ asɛmblmɛs wɔba a wɔmmfrɛ hɛn, wɔkɔ no wɔba a wɔnnka hwee. Nna ndɛ yɛatse dɛ saana yebotum yɛamonitor na yɛaevaluate, yebotum yɛama hɔn yɛdze hɔn etsir ahyɛ na yebotum yɛato nsa afrɛ hɔn dɛ yɛyɛ ɔman na yɛnye hɔn edzi mesese wɔ ma ɔrokɔ do no. Sɛ ɔno wɔannyɛ a, Yɛtwe n'adwene nyina do na otum yɛ. Afei yɛbɔ kyɛnkyɛn no yie. Sɛ yɛreka ɛɛ local government nhyehyɛe no a ɔwɔ sisia no a, ɛhwɛ structure no a, yɛwɔ unit committees wɔ kuro biara mu, nyimpa enum a. Wɔto aba yi wɔn na yɛwɔ assembly member mpo unit committees n bohu nnɛ yɛwɔ area councils anaadɛ town council yɛfi hɔ a ne yɛkɔ district assembly nti bohwɛ n bohu nnɛ kuro biara no mu n Assemblymanman w'abɛyɛ aban n'ananmusinyi wɔ kurow no mu but mɛsera wo ɔno nkyerɛ dɛ ma ɔpɛ na ɔdɔ ɔyɛ sɛntsi ndɛ ɔyɛ unit committee n' na wɔreyɛ edwuma wɔ kurow no mu sɛ unit committee. Wɔ wɔ wɔ hɔ assembly member wɔ hɔ a ɔno na ɔyi wɔn yɛ adwuma na afei nana ɛnom nso abam mɛti kan ma aka dɛ assembly member ne ntumi yɛ nhyehyɛ bi nhyɛ mbrɛ bi a nana ɛnom wɔ hɔ kura wɔn nyim nti sɛ wɔnye unit committee ne hyia na wɔbɔ pɔw a ɔwɔ dɛ wɔnye nana ɛnom hyia wɔde to wɔn enyim. ma manan nom nyinaa wɔgye tum ansa na dwumadzi no akɔ do. Yɛserɛ hom, iyi na ɔbɛyɛ ma ɔman no etu mpon, na sɛ obi anam no kwan dze dze a, nna ɔno ɔremmboa ɔman no mpontu. Ntsi yɛbɔpa kyaw. Yɛbɛserɛ ndɛ yeewu dɛ saana wɔrobɔkɔ asetsena a ɔwɔ dɛ wohyia hɛn ɔmamfo yi na yebobuo nsɛm beberee hu no wɔdze kɔ. Na sɛ wɔba so a, asɛm a osi hɔn wɔ hɛn ɔmamfo yi behyia na wɔdze to hɛn enyim. Ndɛ yeehu. Enti sɛ yɛhwɛ dɛ obi nnyɛ dɛm adze no a, momma yɛmmɔ mpinin na yemmisa no nsɛm na ontum onyɛ ano na ɔmboa hɛn. Yɛpɔ mo kyɛw ara, na medzi kan makã Aber Dunkor, ɔno ara nye Kapita ne Abrasɛm Kwamman Kɛse ne Kapita nye Abrɔ Dunkor. Adze biara a yɛyɛ a, Etsim na akam, kor yɛ nyimin, ɔremmfa mpuntu mbrɛ ɔmɛn yi. Ntsi yɛbɛserɛ, yennsi do bio. Assembly no ma on take unilateral decisions, ɔnye unit committee nna wɔda wɔpam biribiara a wɔbɛka n', wɔnye nanaanom mbɔbɔ wo nsusu ho ansaana wɔdze ayɛ edwuma mma ɔman no nyina so. Wɔasɔ mu twi na wɔayɛ sɛ assembly member de toilet bi rema obi ɛ. Toilet n ɔnyɛ naa ne de. Ɔyɛ ɔman no n'abigyapade. Ɔno nti na unit committees wɔ hɔ. Nti wɔye committee ne hyia na wɔye committee ne hyia wɔdwen ho dɛ yɛmfa ma dɛm ɔsem asi. Sika a yɛbɛgyen wɔnsusu ho Wɔmfa nkɔto Nanaa mu wɔ enyim dɛ yehyiaa ne nanaanom dɛm nyimpa yi na yeesusu dɛ yɛdze ayi no bɛhyɛ ne nsa. Dɛm sika yi na yeesusu dɛ dɛm bosoom biara otua. Nanaanom, yɛdze to mo enyim. Moka ho dɛn? Wɔgye to mu ɛ? Asɛm no ma man abayewa sodzi dɛ bobu ho nkontaa. Siantsir nye dɛ ɔda gua ma obiara nyim. Ntsi ɔwɔ dɛ ber tu dɛ wobu ho nkontaa wɔdze kyerɛ man mekyɛ nananom. Ntsi yɛserɛ hom, sɛ ne nkaa no ne hɔn yɛ no dɛm a, afe yi dze dze, wɔatse ase, momma yɛnhwɛ na yɛmfa nyɛ edwuma.
na yɛnhwɛ dɛ biribi papa bi nnkefi mu aba a. O edi kan, meda mo ase sɛ moama yɛahu ɛman yɛasɛdeɛ sɛ wodi ka woyɛ kandini a wasɛdeɛ sɛ woyɛ community member wo nso wasɛdeɛ na kakra a mepɛ sɛ meka ne me suggest ne sɛ ɛyɛ paa sɛ saa dwumadie mobɛma no akɔ so Ɛbɛboa, ɛno na ɛbɛboa ma mpuntu no aba. Deɛ ama mpuntu dwuma ama mu sɛ yɛlaake knowledge bi. Nti deɛ memesuɛ no wɔ adeɛ wei mu a ama m'ani agye sɛ mepɛ sɛ mekyerɛ m'adwene ne sɛ ɛm sɛ ɛkɔdu baabi koraa unit committee member bi bɛkaa sɛ afei na wahu n'adwuma. Nti sɛ unit committee member afei na wahu n'adwuma a ɛna me a meyɛ ordinary committee community member yɛfrɛ biribi checks and balance ma ɛdeɛn na mɛtumi agyina so ɔno ɔyɛ adwuma ma me ma bɛkyɛke no koraa nim no adwuma ɛdeɛn na me mɛgyina so ɛde akyɛke no ɛyɛ asɛm bisa ɛsɛ sɛ yɛbisa yɛn and if that is the case a na hwan na ɛsɛ sɛ ma mehu akandini a mepaw no ma no bɛdi m'anim hwan na ɛsɛ sɛ me meyɛ community member no ordinary committee hwan na ɛsɛ sɛ ɔboa me ma mehu sɛ wei n'adwuma a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ni nti wanyɛ a kwan bɛn na ɛsɛ sɛ mefa so boa ma ɔtumi yɛ Me nso m'asɛde ne sɛ. Nti na ɛkyerɛ sɛ yɛhia bɛ obi ma no akyerɛ yɛn. Baabi te sɛ messages, baabi te sɛ NCC, ebi a nokorɛ sɛm ɛsɛ wɔn na ɛyɛ. Ebi a the necessary resources ɛsɛ sɛ ɛba ɛma wɔn de yɛ no wɔn nya. There are other means a wɔbɛtumi afa so educate yɛn community members ama yɛhu yɛasɛdeɛ. For example, yɛwɔ churches wɔ hɔ. Nti wɔbɛtumi mmere to mmere no Wɔkɔ churches anaasɛ wɔka churches no bom a, ebi a ɛnnɛ yɛbɛsua unit committee members wɔ adwuma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ ɛne yɛn nso community members ɛkwan ɛsɛ sɛ yɛfa so boa wɔn na wɔabɛkyerɛ saa adeɛ no one time ɛwɔ hɔ ara na makɔkyerɛ assembly member assembly man n'adwuma ɛwɔ hɔ ara na makɔkyerɛ presiding member n'adwuma saa nti ɛbɛn ne saa nhia resources kakraka bi a sɛsi a nyame adom yɛwɔ information centers wɔ around Once a while, na maba me GDC information center no wura no nso. Won omo de to omo anim they even sacrifice a yen sika. Omo betimi ama omo aba o. And the yɛpɛ sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ ɔman no ɛfa assembly men adwuma, unit committee adwuma, DC na adwuma, saa ndwuma ndwuma no. Na nki once a while even once even in a month mpo a ɛbɛtumi aboa. Nti ɛno ne sɛ na ɛma yɛ members no because yɛwɔ blame game bebree ɔmo bɛ ɔmo bɛyɛ no wɔ ha. Sɛ na ɔmo nim ɔmo asɛ dɛ nipa na ɔmo bɛbisa saa asɛm no. Ɛnnɛ, obi n'adwene sɛ yɛyɛ assemblyman a ɛsɛ ɔba na ɔbɛdi asɛm. Yɛwɔ wɔn nso a ɛsɛ sɛ wɔdi asɛm wɔ hɔ. But ɔnnim assemblyman adwuma, ɔnnim unit committee man adwuma nti, ɛnti na ɔbɛgyina ha bɛbisa sɛ adɛn na wɔkɔdi a wɔde saa adɛn. Anka ɛnhia sɛ yɛbɛte saa nsɛm wɔ ha. But ɛnyɛ no mfomso a ɔnnim assemblyman adwuma, ɔnnim unit committee n'adwuma. Obi bɛgyina ha bɛyɛ allegation, assemblyman wakɔgye sika, ne nyinaa no sɛ ɔnnim a. Sɛ onim a, nka ɔmmɛbisa saa nsɛm no nyinaa. Nti mesusu sɛ, sɛ mokɔ mo tiatia na mo ediketi a, moyɛ media yi, mo ediketi a, yɛsrɛ sɛ NCC yi, yɛsrɛ mo sɛ ɔmo adɔte system asa mpo resources mbaayɛ a, ɔmo use opportunities like information centers, nsɔre nsɔre, dɛɛba eyi bia mfa sɛ yɛyɛ eyi a, na ɔmo ama ɔmo allocate about five minutes, ten minutes bi, ɔmo ama education kakra. baabi a adwuma adeɛ bi a ɛka community no boa no na ɛno kyerɛ sɛ wombɛyi sika ɛnkɔ but adeɛ bi a ɛbɛyɛ de community no bɛba around no na ɔma take opportunity agye mmerɛ ne kakra na ɔma nti kakra kakra na ɛbɛma yɛn nso yɛhu yɛasa deɛ na yɛtumi akyɛke wɔn a yɛato aba ama wɔn no ɛkɔba ne sɛ ɛnkɔba ne sɛ metu aba menim masɛdeɛ a ɛma mede to aba anyɛ saa ɛmboa yɛ nti kakra mpɛ sɛ mekyerɛ mo adwene ho